Gréissen iech dann zur aachter Episode vu Mares Tennis Aces. Jo effektiv mir hu laang misse waarden well mir nach dertëscht elo all déi Let's Plays bis also den de Spillowend hu mer bei eis Revue passéiere gelooss an ech erklären iech och elo wisou et sou laang gedauert huet well mir kommen hei bäi Level ech hunn do bal zwee Méint dru gekämpft a quasi wuertwiertlech gekrasch well et war Level Holy Moly Kamek du nervs mech Mario dat ass de Kamek. Jo, ech kennen der ganz gudd, schon oft genuch Logate gespillt déi lescht Wochen, Deeg an de ruhige Wasser an der wilder See. Mari, Mario, dech hätt ech hei wierklech net erwaart. Ech sin an de Gedanken souwisou iergstwou aaneschters. Déi Saachen déi ech fir de Bowser sollt besuergen si geklaut gin, an heiansdo geet jo wierklech alles schief. Hm, wéi wär et wann dir zwee iech emol eng gift d'Zäit bessen verdreiwen a mer eng kleng Zaubertrickhaie gift kucken? Dat ass verlockend, eng verlockend Offer, mee mir hunn awer elo grad keng Zäit dofir. Esou eng Offuer, dat mécht mech wierklech traureg, esou traureg, dat ech Iech mat Ärem Schëff hei muss versenken, fir mech erëm opzemonteren. Hihihi, Dir wësst jo, e bësse Boo-Style a sou, dat ass jo och e bësse Meme am Live Let's Player. Mario, wann s de Ball am Spill hälls a genuch Punkte méchs an. Wäert ech Är Onheeflechkeet hei iwwer driwwer kucken an 10 erfollegräich Schléich hunn. Nee, dat geet op de Bonus. Also mir gesi wat elo kënnt. Mir mussen einfach hei en Trainingsmatch mam Kamek spillen an ech hu wierklech gesot zwee Méint mat deem Quatsch hei mech verballert a verballert op der rouege Wasser, am rouege Waasser op der wilder See hei. De mega Ballwechsel also de Profi, mir musse féiner Punkten maachen, mee féiner Punkten ass boah. An ech notzen dëse Part elo, dir wäert elo hei gesinn, et ass wéi ëmmer, mir spillen, mir hunn e géint de Bull gespillt, mir hunn géint den Donkey oder géint den Toad gespillt oder géint wien och ëmmer, fir ëmmer esou Saachen eis fräizeschalten. An dëse Part wäert ech elo déi nächst 15 Minutten e bëssen iech iwwert d'Geschicht vum Mario Tennis schwätzen an kann ee wierklech ufänken, et sinn 9. Also mir spille momentan hei den néngten Deel vun der Mario Tennis Ära, an et ass vu Camelot respektiv Nintendo zesummen entwéckelt ginn, an et kann een och Nintendo Entertainment System scho bëssen erzielen wat dat gouf. An jo, Tennis ass par rapport, ass eben eppes wéi Mario Kart, Mario Party, Mario Smash, Football, Baseball a Mario Golf, et ass seng eege Rei An ech soen, dat do ass esou en typesche Saz, du bass nëmmen Nintendo-Spiller, wann s de awer op d'mannst eng Kéier an dengem Liewen e Mario Tennis an dengem Grapp has an och et gespillt hues. Fänken un, et war 1995, dat war just Japan an d'USA, déi erëm dee Luxus haten, nämlech et war um Virtual Boy, Marios Tennis, an dat gouf et mat der Konsol an engems verkaf an et war en. Datt de Witz bäi der Saach ass, dun se och deemols gemengt 95, se wollten den Zwee-Player-Modus abauen am Fong wou Mario Tennis e bëssen am Co-op-Modus a Multiplayer-Modus matenee kennen. Mee dat hu se 1995 um Virtual Boy nach net hikrut gehat. Et ass ni ëmgesat ginn, datt zwee Virtual Boyse sech konnte matenee verbannen. Et gëtt net vill ze soen. Wat kann een nach erzielen niewent dem Virtual Boy? Wéi soll ech soen, siwe Charaktere waren do och just spillbar. A wa mer elo d'Verglach maachen, aktuell si mer bei 23, 24 an et gëtt awer ee Mario Tennis do, gouf vum Tappad 40. Mee bon, mir bleiwe chronologesch. Den drëtten November 2000 gëtt et Mario Tennis op der N64. Et war den éischten Optritt vun der vun der Figur Waluigi, och déi een do kann erwähnen. D'Héicht hei huet dem Waluigi seng Première gefeiert an jo do huet och zum Beispill op Mario Tennis säin säin wéi soll ech soen säin seng Première gefeiert e bësse kann ee soen an aus 7 Charakteren sinn der dann op eng Kéier 20 ginn, dat heescht 5 Joer Differenz déi mer eis elo hei kënnen duerch de Kapp goe loossen. An ech kann Iech awer och soen, ech selwer hunn och Marathons op der Enn viru sech net gehat. Mee ech soen Iech, ech sinn am gaangen ëmmer e bëssen ze kucken, fir et eng Kéier esou Schnäppchen ze fannen an et a meng Spillsammlung vun der Nintendo 64 awer mat anzebauen. Dann den drëtten Deel ass de Mario Tennis op dem Game Boy Color gewiescht. Dat ass den zéngte Februar 2001 an Europa erauskomm. An do war et emol en groussen Ënnerscheed, war et war esou Rollespillaatlech Handlung, dat heescht de Story Mode gouf agebaut. Et ass e jonke Tennisspiller gewiescht an eng Royal Tennis Akademie am Pilzkönigreich gouf agebaut. De beschte Spiller war de Mario déi Zäit an där Akademie an duerch Trainingsanheeten an Turnéiere genuch Experienz ze sammelen. Dat heescht do hu mer wierklech esou Storygeschichte wou se och haut bësse gesinn emol agebaut ginn am Joer 2001. Jo jo dat ass elo scho wierklech 20 Joer dann hier wou se do emol d'Story vum Mario Tennis méi agebaut hunn. An et kann een hei Charakteren esou fräischalten an och bei der Connexion op der N64. An ech kann lech och hei eng Kéier soen, wéi eng Unzuel vu Charakteren et gouf, 29. Dat heescht, mir hu wierklech do eng Steigerung vu spillbare Charakteren. Wann d'Zäit bleift, ginn ech och d'Charakteren e bëssen an. Ech hunn hei eng Lëscht, wierklech do si Leit drop, ech weess guer net, wéi déi Charakteren sinn. An elo komm op der Gamecube, ech mengen dat ass deen och fir op d'TEL-Treffs vill gespilltene Mario Power Tennis gewiescht. Et ass de 25 Februar 2005 erauskomm op der Gamecube. Huet awer esou vum Spilloflaf bëssen d'N 64 Mario Tennis Zeen ugeknëppt. An de Witz ass, Mario Power Tennis, dat kennen déi meescht och vläit vun iech vun der Wii-Zäit, Well et ass en New Play Control erausgekomm op der Nintendo Wii an Mario Power Tennis New Play Control an ech menge wierklech dat ass ee vun deene Spiller déi am meeschte gespillt goufen, net nëmme um TL-Test mee wou ech och e bësse mech amuséiert hu fir mat Kolleegen emol ze spillen an do waren awer traureg gesot vläit 18 Charaktere just disponibel. Komme mir wierklech elo bei de fënneften Deel an dat war. Den 18 November 2012, also dir mierkt dat ass zimlech alles schéi bäineen, dat waren schéin Nintendo Zäiten vun 2000 bis 2005, do hu mer Spiller am Minutentakt kann ee jo bal soe kréien. Wa mer kucken, mir hunn op der GameCube an um Game Boy Advance dann an engem Joer zwee Mario Tennisse krut, de Mario Power Tennis eben och op der Gameboy Zeen erauskomm ass, war natierlech Handheld Diskussioun an eng Konsolendéngens, mee bon. war fir jiddwereen eppes dobäi. Na, haut hu mir eng Switch, wou mer dann zwei Nines souzesoen hunn. Na, a voilà, mir si beim A op der Game Boy Advance-Szene ukomm. An hei ass eeben och eng Rollespillgeschicht virkomm. Et ass eeben vum Game Boy Color si mer dann op de Game Boy Advance ofgaangen, déi gutt al Zäiten. Na, d'Geschicht ass och e bësse sou eng Akademie gewiescht, dat een och e bësse Grondlage sech abaue missen. An Et war eben, hei ass wierklech krass ze soen, ganz krass ze soen, do waren 38 Charakteren drop. Ech kann iech hei wierklech do Saachen erzielen, den Emmi Elroy, ech weess guer net wéi de Charakter sinn, oder den Dweezil hunn ech hei stoen, de Gary, mee sech, Gary seet mir iech si eppes? Mee wat, esou Barb? Dat si Saachen, well ech de Game Boy Advance Deel ni och am Grapp hat, ni domat eng Experienz ze sammelen. Oder de Whisker, de Willy hunn ech hei nach stoen, d'Sophia, Skipper, Skipper kéint nach vläicht eppes méi vage engem eppes soen. Mee holy moly, aneresch Charakteren, dat war wierklech den Héichpunkt vun der Mario-Tennis-Zeen. An de Witz ass, se bréngen um der Gamecube an um Game Boy Simultan bal, also et si jo eng dat ass eng Differenz vun, wat hu mer hei, 9 Méint. A wa mer do de Verglach wierklech maachen eng Kéier fir iech, ech weess jo net, 18 Charakter géint 31, holy moly soen ech just. Also dat ass schonn net schlecht an et muss ee sech wierklech d'Fro stellen, wisou war dat op der Gamecube dann erëm esou wéineg, 20 eng Differenz, also. Mejo, mir kommen dann och zu enger gëllener Zäit, dat war d'Wii-Zäit. Do war jo Mario Power Tennis als New Play Konsol rauskomm. Dat ass ebe wou ech gesot hunn, ech hunn et op der Gamecube, mee op der Wii vill d'Spill gespillt an et waren eben net vill Ännerunge gemeet ginn. An et ass hei eben ze soen, mir hunn do effektiv dann äh, op der... Do hun mer och charakterméisseg war lo näischt Groussaarteges geännert, ne? An wat een do kann ierglech soen, dat dat war déi wierklech déi new Play-Console-Zeen. Herno wou d'Virtual Console ähnlech opgebaut, mee Nintendo huet d'Suen domat gemeet, ne? Muss een och bedenken. Mee et gëtt och hei an der Oplëschtung, also Klammer op, ech si mat der Source Wikipedia hei amgaangen, ech denke jo wierklech, datt dat awer de Crème de la Crème bëssen ass, ech hu mer dat och eng Kéier virdrun duerchgelies gehat, et ass awer gutt opgebaut gewiescht de ganze System. A mir gesi lo hei, esou lues awer sécher kommt e bëssen an d'Zweehonnertermark an ech menge, jo, dat hei ass wierklech elo deen Deel, deen Der gesitt, Dat war am November wou ech dat opgeholl hat an do war d'Spill wierklech aus Frustratioun, well dat do wäert net klappen, kann ech iech soen. Dat Spill, also wat d'Switch, well wieder all geknuppt ginn. Dir wäert elo gesinn wisou gläich, wann der nokuckt. Mir ware bäi der Wii, also New Play Console Era, mer sinn do 2009 elo ukomm, de sechste Mäerz, oder dir gesitt jo e bësse wéi ech dee Projet hei opgebaut hunn, deen Depart. Entschëllegt mech, dass elo den nächsten Deel, also elo kënnt den Dramap Deel vum ganze Let's Play Part vun haut. Mee ech mengen, also dass ee Game Cube an d'Wii, dat ass am Fong den Héichpunkt vu Mario Tennis, fir mech perséinlech emol. Mee wann dir elo, dir kënnt jo och enk an de Kommentarer schreiwen, oder op Discord mat eis, mat engem schwätzen, wat fir iech Mario Tennis ausmécht. Ech giff souguer soen. Well mir hunn sau vill op, wierklech krass op den Telltreps gespillt. Wann ech mech do erënneren, wann s de do konns am Two vs Two matenee spillen op der Gamecube oder esou Zeenen, dat war gëttlech. Do hues de wierklech, also dat war méi hefteg wéi wann s de Futtballmatchen all Schmitt laang gespillt hues. Du hues do gedréckt a gedréckt fir d'Bäll richteg ze kréien. Ech mengen de Kackpu, den Nick, ka sech och drun erënneren. An wa lo déi ganz Covid-Zäit mat eng Kéier ëm ass, Ech denken do kann ech wierklech drop freeë fir mol englesche Kéier och op der aler Gamecube da mateneen ze 4 Tennispartien ze spillen, well ganz éierlech gesot et ass awer eppes anescht dass ech mol op der Switch momentan hunn, et ass net also retro retro forever soen ech einfach net, mee et soll een sech net bekloen, dat op der Switch ass och net schlecht, mee wéi soll ech soen, wann s de do mateneen och déi Trickschëss oder esou huelen dat awer e bësse raus dat Ganzt ne. Mee bon, mir ware bei der Wii stoe bliww, mir ginn op den Nintendo 3DS, mer si schonn 2012 ukomm, den 25. Mee war dat, an do war ebe Mario Tennis Open erauskomm, kann ech iech och soen, Nintendo 3DS hunn ech vill gespillt, deen Deel, an do waren 18 Charakteren eraus, dat heescht mir sinn och erëm erofgaangen do wierklech, an wat een do kann ebe soen, dat war, do ass déi éischt Kéier déi ganz. Gyroskop Zeen erauskom mat 3D Effekter an alles, dat war och interessant an hei ass déi éischte Kéier wou Mario Tennis och Online Funktioun agebaut krut huet an also wann ech elo eng Top 3 misst maachen op der éischter Platz ass Mario Power Tennis vun der Gamecube, ech klammer op ech soe elo Mario Tennis Aces ass net dran well dat rezent nach also wéi soll ech soen Switch, mir sinn an der Switch Ära an ech kann der net Final Déngen ze maachen vun wat sinn meng Highlights op der Nintendo Switch gewiescht. Do hu mir jo nach eng kleng nei Konsol déi annoncéiert ginn ass an ech mengen och dat dat nach eng Zäitchen dauert. Also op der éischter Plaz ass fir mech deen op der Gamecube, kann ee bal gläichstelle mat deem vun der Wii an op der drëtter Plaz ass awer Mario Tennis Open fir mech well do hunn ech och vill vill Zäit verbruecht. Wéi gesot schreift mir och eng Kéier wat der wat fir iech eng Top 3 ass oder är Anekdote vun vun dem ganzen, vun der ganzer Geschicht an mir komme lo bäi déi lescht, zweetlescht Miss U aktuell mam Mario Tennis, éistes op der Switch an ass am Fong nach déi lescht, aktuell leschte mee mir hunn da Mario Tennis Ultra Smash op der Wii U, dat ass den sechs, siechzéngte Juni 2015 erauskomm, gouf et annoncéiert, pardon, an den 21 November ass dann dunn erauskomm schlussendlech. Tjo, do hunn se eien agefouert, wéi soll ech soen, eng verbessert Grafik. Dat kann mam Amiibo en Doppelkampf maachen, Spiller trainéieren. Dat war eben déi ganz Amiibo-Fonctioun, déi op der Wii U am Fong méi erausbruecht ginn ass. Wéi soll ech och soen, d'Wii U, do waren 16 Charaktere just dran, aktuell deemno jo op der Mario Tennis Aces, eer a 23 Charakteren, also hei ass elo e Frustmoment gewiescht, dir gesitt et, it was so close, a lo kënnt hei en Highlight, eng Kéier Shoutouts un den Eric, dee war mat an engem Livestream op Discord mat dobäi, do kann ech jo mol e bësse Livestream maachen, hei ass dee ganzen, hei kënnt de Succès dann eraus. Mee dir hutt een, elo hunn ech iech alles eng Kéier grob, also fir 20 Minutten oder elo eng Kéier esou en Iwwerbléck krut, iwwert dat ganzt déi Mageltennis-Ära Schadeeschen versprach an e bëssen Anekdoten hunn ech jo och gezielt vun den Theatertreffen a sou, mee ech muss awer och soen, mir perséinlech hunn och déi Mageltennis-Turnéieren hei online eraus gutt gefall. Mat Iech hutt jo elo de ganze Spillowend gesinn, mee mir haten och e Release-Online-Tournament vu Mageltennis. Kann och soen, zum Beispill mam Ricky, ganz am Ufank vun der Release-Zäit hu mer och ganz vill gespillt, do war jo och déi Ranking-Zeen, déi Ranking-Geschicht dran. Sou Leit wéi Spotfire, Toshiko, ech mengen un déi gudden Zäite kënn ech och dann erënneren, wou d'Spill erauskomm ass. Dat war jo effektiv den 22 Juni 2018 an ech maachen et jo nees éislech, erzielen ech iech net éisses, erzielen ech jo net sou vill, well mir si jo am Fong am Let's Player dran. Wéi soll ech soen, dir kënnt iech selwer är Meenung zu deem. Ganzen maachen an ech hu mech hei scho rëm verplappert wëll ech ges also se och eng Kéier erkläert mir si um Level 31 wann dat hei fäerdeg ass waren ufanks 23 24 do gesitt der einfach wéi hefteg ech dat Ganzt gespillt hunn fir do ze an dir hutt jo och elo gesi wéivill Experienz ech am Fong kréien an et war zwou an eng hallef Stonn Videomaterial hat ech hei zesumme gebastelt also zesummen opgeholl an ech hunn iech elo déi Top 20 Minutten am Fong presentéiert. Et ass e let et ass en wéi soll ech soen een ka meng haut d'Wierder net esou gutt raus ech weess net op dat elo Donkey Mask läit déi der mer geschenkt hutt dat ech déi ze vill unhat déi lescht Zäit wéi soll ech soen et ass et e Level ech verfluchen en an si frou dat ech en hei elo op Youtube ka stellen an ni méi wierklech ni méi muss mat dem Connect do e friendly Match spillen an nächste Part wäert och kommen dat ass géint de Bum Bum. Kann ech scho verroden. Do wäert der mierken, wat dat fir Folge fir Suitten huet, fir do mam Kamek de ganzen Zäit zwee Méint laang ze spillen. Well ech sinn net méi gewinnt gewiescht, e richtegen Tennis mat ze spillen. Ech si gewinnt gewiescht, fir permanent de Ball esou ze spillen, datt d'Géignerin och mat zeréckschléit, well dat ass hir nächste Plage. Mir bleiwen eng Kéier zréck, back to history géif ech soen. Ech hoffen Iech huet dat Ganzt hei elo gefall. Ech kann Iech och eng Kéier, also ech wäert Iech och verlinken eng Kéier esou dat Ganzt vu Wikipedia, datt Der dat a Rou a Rou kënnt eng Kéier duerchliesen, wat hei iech séier gaangen ass. Et ass net méi einfach fir esou Let's Play Part dat roueg ze, et misst ee scho wierklech bal. All Projet, also all Spill misst säi Let's Play Part kréien, mee mir konzentréiere sech am Fong méi op Mario Tennis Aces a meng Top 3 ass wéi gesot de Game Boy, de Gamecube Deel mat der Wii gläichgestallt an dann hunn ech nach Mario Tennis Open op Nintendo 3DS an ech mengen fir ganz fir ganz fair ze sinn, Mario Tennis Aces kënnt awer schonn op eng drëtte Plaz, wa mer wierklech giffe soen, hei lauschter de Game Boy. D'Game Boy Advance entsteet also quatsch. De Wii Deel ass gläichzestelle mat der Gamecube well et war eng Uplay Konsoul, vläit ganz liicht méi besser Grafik, méi lichter gutt. Nichtsdembotrotz géif ech soen et ass wierklech, also déi ganz Rei, vläit bësse méi off offsite méisseg hu mir et och bei TL gehale mee. Et geiert och zu engem Nintendo Spiller wann een dat mecht. Sou mir hun et da gepackt endlech kann iech soen ech war erliichtert wéi ech dat do hikrut hun. Den Eric huet sech krank gelaacht am Discord Chat well ech em do gejéimert hun. Ech si schon 10 Méint mat dem Schrotthelm gaang mat dem Schrott Comac ze spillen an jo mir hun et endlech gepackt an da geet och elo e bëssen nach an der Story virun. Hei e bëssen textméisseg kann ech iech erklären wat geschitt an. Ech soen iech wierklech Merci, dat der dat Ganzt hei nach mat verfollegt, an ech si gespaant, wat dir mer bësse vun Anekdote kënnt vläit erzielen, Är Mario Tennis Highlights, an ech hoffe wierklech, dat mer wierklech enges Daags erëm e bëssen aus deem Lockdown-Gedöns sinn, aus deene Limitatiounen, a mateneen och ufänke kënne mateneen spillen. Ech hätt net geduecht, dass de Ball op dem Schëff sou laang kanns am Spill halen. Jo, ech effektiv och net, mee ech hat Momenter, Kamek, du hues mech un d'Zweifelen bruecht, dat wäerte mer nach bereien, jo, Kamek. Ech hunn et bereit. Voilà, an de Kamek ass fort. Ganz gutt Virstellung, Mario. Kamek huet sech dat do net gutt wechgestach an huet den Toad. Hee muss laachen. Hoppla! An hee war esou nieft der nieft der Plack an huet eppes verluer, wéi hie fortgeflunn ass. An domadder kréie mer dann de Panzerschläger. Et huet sech gelount, déi 400 Punkten do ze maachen, mee et war wierklech groussen Opwand. An ech mengen, et ass well ee vun de leschte Schléier, déi mer elo scho bal, bal wäerte kréien. Mee

Zugang Den Zougang vun der Inferno-Insel, Dir gesäit d'Loftschëff, et schwieft iwwert der Inferno-Insel. Do maache mer nächst Kéier fir, maachen elo bis nach de ganzt hei zu Enn. De Mare kuckt och eng Kéier riets, lénks. Et gëtt nach Hoffnung. Mir mussen awer Gas ginn, fir dat do elo ze fannen. A mir gesinn elo hei och déi Passage, soen ech, do häss de kënnen an de Bierg eppes abauen. Mee et geschitt net méi. Dot ass fir déi nächst Kéier. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Zwee Méint laang fir ee Part vun 20 Minutten erauszebréngen, ech mengen dofir kënnt der mer een Daumen hoch géif ech emol soen ginn. Sou ech mess net nokucken an och villmools Merci fir är Gedold, well ech hat och hei zwee Méint laang de Kéis mam Mario Tennis. Ech si lerëm motivéiert an d'nächst Woch geet et da virun op der Inferno Insel. Sidd gespaant wéi déi Aventure hei viru geet. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Ciao ciao. Okidoki.